Jaňlaş! Bize gatnaş! Men seň üçin bäş sowal taýynladym. Ýöne sen ony bilýäňmi, bileňok. Meni gyzyklandyranok. Sowalyň jogabyny kontaktyňdaky dostlaryň bilmeli. Soraglar gaty gyzykly we ýönekeý. Hany göreli! Dostlaryňyz sizi kyn ýagdaýda alyp çykyp bilermi? Gatnaş! Sowadyňyz hiç zat. Jaňlaş! Essalawmaleýkum mähriban tomaşaçylar! Siz meni mawy ekranyň içinde hoş gördüňiz, menem sizi mawy ekranyň öňünde ähliňizi hoş gördük. Bu näme zatka diýýän bolmagyňyz bolmagyňyzam mümkin, ýöne ýöne diýmäge-de ýa mümkinçilik boldy-da, gaty wagtym, gaty wagt. Girtda. Siziň bilen jaňlaşyp gepleşigi, hawa, bar, jaňlaş, jaňlaş, hawa, şo, şo, şo, şo, şo öňki gepleşik şo. Prosta aladalar boldy, zatlar boldy, bolýa, o zatlary soň düşündireris. O, neme, wideo studiýa, Bekide Döýe diýen wideo studiýasy, oturan ýerimiz çaý restoranda, hemmämiz çaý restoranda. Hemmämiz a. Seň dereň o taýdan biri çaý, çaý, çaý diýip gygyrdy. Bilýär da. Hemmämiz çaý restoranda. Çaý, çaý, çaý, çaý şo bolýamy? Bolýar, çaý gerekkä, karoçi, muňa çaýam bermäň-eý, çaý gowy diýibilýän näder? Çaý. Meň a myhmanymam jigim a Nowruz Mollaýew, Nowka Hekgaň taýy, hawa. Şu gün, hawa, birnäçe soraglary men muňa ýagdyraryn, nesip bolsa. Hawa. Indiki gepleşiklerde-de köp myhmanlarymyz bar. Eýýäm olar üçin hem birnäçe soraglar taýýarladym. Nesip edenden, hawa, bir-ä ýekeje men. Gatnaşýar sen öýde. Ýekeje men çaň gelip dur. Ýekeje-de. Bir, ýene-de, häzir geldim, bolýamy?

Tek. Şu tektir. Hı? Şu mek. Brat adam gelýänçä men. Däden o sen.

Munda kontakt ýok. Ýok diýdim-ä o. Tap. Knopka habar bar. Ýöre. Kontaktda zat bolalok. Indi kim ýazmaly?

Essalawmaleýkim ine bize tomaşa edýärler indi jaňbaşy Myrat molla dälde men alyp barmaly boldum sebäbi iş çykdy gitdi bunam näme biziň mena myhman bolup geldim Myrat mollada alyp baryjydy indi men alyp baryjy Beki dädemem myhman taratattattattattattattattat Beki dädem üstünlik arzuw edýän dädem indi meselem däp boýunça soralýada hökman näme täzelik bar. Täze ilkän ine Ýedigen Music diýip labelym bar. Aha. Aýdymçylaň, ýaş aýdymçylaň, beýleki. Ha, garry aýdymçylaň. Ýok. Uly aýdymçylaň, ussat ýyldyzlaň aýdymlaryny dünýä platformasyna registrasiýa edip, awtorlyk hukugyny alyp berýär. Wah haý. Ine. Onuň indi ol näme eýle-beýle o zatlar gutardy. Gutardy. Indi Diňe awtorlyk işleýär oglanlar, ussat ýyldyzlaň hemmesi şolary registrasiýa edip berýäs. Ene. Awtorlyk hukugyny alyp berýäs. Ene. O awtorlyk aýdym bolsa. Awa-da, özüm mugt. Mugt. Hawa, ýaş aýdymçylar şoň üçin ýüz tutup bilersiňiz. Görýäňizmi? Registrasiýa edip bereris. Görýäňizmi Bekidädimden şeýle şans. Nämekä diýip otursalar ýaş aýdymçylara. Şazamda çykýar. Diňletseň şazamda çykýar. Şeý diýseň gowy düşünýär. Şonda gowy düşünýärler diýýäň. Başga-da klipler zatlar gidip durlar, toý klipler ýeneler. Ýa, o toý klipler. Video YouTube kanalymyzda bardyr. Ondan toý klipleri öz studiýam bilen işleýän, edigen video YouTube kanalynda goýýan. Agza boluň we türkmen aýdym saz diýip

Ýaňky aýdyşym däl Beki dädemde täzelikler a eşitdik başga barmy. Kän näme ony aýtsaň gepleşik gutarar. Onda şeýlelik bilen jaňlaşa başlaýas. Onda näme Beki däde. Jaňlaş! Jaňlaş! Taýynmy? Ta Hastaýanmy? Oýnuň şertini-ä bilýäň. Hawa. Aýdyp oturjakda. Hawa. Ýa aýdaýynmy? Me. Telefonam ine. Başladyk, jaňlaş! Adam organizminde, adam organizminde birje ýer agyry duýmaýar. Adamyň organizminde, tutuş organizminde Birje ýer agyry duýanok. Meselem, näme bolup biler? Dabanymyka? Daban ursaň agyrýar-a. Şu hiç hili agyr. Saçyny kesseňdir-de. Ýok, saçyny kesseňem, näme üçin saçyny çekseň agyrar. Meselem. B. A. Ni. Beki Allagunura Gurbanow Öz nomeriňem barmy? Hmm. Aýna haýsyna çaň atsak kakmy? Abdulla. E onu bara kim bile biler o. Agajan. Agajan iş Ahmet Rozagül. Ak foto Kakamrat. Dawa şoňa jaň edeli Kakamrat. Hem reklama bar kakam. Daýyn bol. Vay. Ne? Nomer ýokmy? Ak fot kakam bar. Ýatýan nälerler şular. Ýa ýatman. Wagt gitdi diýip tutda wagta. Wagt başladaýlymy? Kak, kakam gowmy? Aşam. Ýa, aşam gowmy? Awa, seret gepleşikde otyryn jaňlaş diýen gepleşikde saňa sorag. Adam organizminde diýe birje ýeri agyry duýanok diýe, niresi diýe.

Kofedanam gowy kömek edýär şoda. Jüň. Äý men näme bilerin o men bilmeli däl ony kontaktdakylar bilmeli. Ýa özüňem biljek bolsaň diýdim-de birden. Indi kime jaň edeýin yklymamy? Yklyma jaň etsene. Yklym Nepesowiç. Ha. Yklym gypjagam bar eken. Ýeri kameraçylar baryňyz taýyn boluň. Nepes çykawmy? Waleýkim. Gerek gepleşige çagyryp meni gepleşige oturtdylar şu wagt Nowruz molla bilen Myrat molla. Indi şeýle sorag. Irden diýä ukudan oýarmak üçin diýä açylmak üçin diýä kofeden hem öň diýä gowy diýä bir gögenim bar diýä näme diýä gowy. Alma.

Ýene altmyşa düzmediň-a? Yklym toý keşbi, berekella. Aw Yklym, sen alyp çykdyň indi senem Beki dädeme jaň atsaň Beki dädemem alyp çykar. Nebip bol. Ýazjo. Onda üçünji soraga geçýäs. Taýynmy? Daway. Jaňlaş! Be, al. Şula edil özüňe de, özüňe nemerak, degişlirak şu sorag. Aha. Adamyň beýnisi näçe million megabaýta çenli informasiýany saklap bilýär. Ýolki palki. Bolýa indi men aslynda näçe megabaýta çenli diýmeldim bolýa. Ýöne şoň millionlygynam aýtdym ýöne prosta indi bärde san aýdaýmak. Düşündim dat neme baryn anatomiýadan alypsyň öýdýän-ä soraglaryň. Ýok anatomiýadan-da däldir. Gündizräk bolsa dogtor dostum mat-da zor alypda. Informasiýa näçe indi meselem Google. Google. Google seň dostuň däl. Google hemmeziň dosty bolýar. Tek. Beki dädem. Ýene kim bar? Sen özüňem bileňok şony. Ýene bir kameraçy neme delle. Anna Jeppa. Amon. Geç. Aman Sehet. Annam Paho. Annam Annam Rak.

Beýni. Beýni agyranokmy? Beýni agyry duýanokmy? Ne etdiň? A nuş täşi tamada. Eý, gelnimi-aý şol? Geldi, dawaý şoňa jaň edeli-le. Da. Özbege gidip geldi. Aňrak kinofestiwaly. Şular bilýändir, braçka režissýor. Hawa, režissýor eýle. Nämede sora? Adamyň beýnisi näçe million informasiýany saklap bilýär? Şeýlemi? Ýatdym kabulym. Ýatmala däl öle. Niräň? Alo. Anuş gowmy? Salam, salowmaleýkim. Waleýkim. Sroçno gepleşikde otyryn men. Adamyň beýnisi diýä näçe megabaýt, million neme diýä informasiýa saklap bilýä diýä. Myrat molla bilen Nowruz molla meni şu wagt çuňkada gabap dur. Oho. Senem alyp çykmaly ýogsam häzir.

Alo. Men şu wagt gepleşikde otyryn. Kenguru näçe metr aralyga böküp bilýär diýen sorag. Iň uzak. Iň uzak. 1 metr, 3 metr. Ýok. Ýok diýýär-ä.

Boldy, dogrumy? Hawa, hawa. Boldy, boldy, boldy, boldy. Bilýänem ekeniň-ä, Umyt sen. Şu bir režissýor kino edip ýör, megabaýt, gigabaýt şu zatlary bilýär diýip sen neme edýäň? Umyt edip. Bilip goýarsyň. Aý, boldy, bilmeseň bilip goýarsyň. Sag bol, Taňryýalkasyn. Sag bol. Dawaý.

Indi bulam saňa degişeni. Aha. Kompýuterde näme at bilen papka açyp bolanok? Eý, şu kompýuter oýlap tapanyň how? Ba ady bir zat. Şo boýunça açyp bolanok, barlap gördüm. Hmm. Emin kompýuterşik Tesla, Tesla, Tesla, Tesla, Tesla. Tesla Tesla. Kameraň arkasynda oturmak gaty aňsat eken. Zeki dädem indi kyn ýagdaýa çüpdi. Dostlarym bir zejik alyp çykdy şuwa. Aý iki sany ogul bolýa a nuş hem alyp çykdy. Alaýda ýöne gaýrat et ýatmadyk bolaýda alaýda. Bizem şu wagt çaý restoranynda otyrys. Zeki dädem ýedigen wideo studi toýa tutjak bolsa jaň adyň. Toý zat alyp çykýandyrlar göni.

Mionny saýla. Turan haýyr artist. Ýok kompýuter bilmez. Bilmez o. Kerim name? Men sana teklip bereýin. Saýla Kerimi. Kerim. Özüm aýtdym şu wagt. Wiý, o bilýär. Bilýär. Biler ol kompýuterşik da. Şo diýýärmi? Özüm aýdadym. Kerim. Myradyň admin. Wokzali da. Köýenok ma şeýtde? Köýýä. Köýüp duran. Aý bolýa bäş köýde deri. Näli bäş onuň köýdi. Atsyz bäşem gally. Bilimjan alaýdy. Oýna gülüm oýna. Oýna balan. Olam ýatan bolsa diýen. Ýöne Kerim aslynda bu ada ýatmaly. Ýok, bada ýaňy bada. Ýöne ikinji liniýasyna düşdüm şu wagt. Hmmm. Iphone näme ýazýamy ikinji liniýa. Ýazanokda ol. Kerimjan haýsy ýan gepleşikde däýen gördüňä indi şu wagt kompýuterde näme papka açyp bolmaýanyny aýt maňa. Näme papka açyp bolmaýan? Hawa ol kompýuter oýlap tapanyň kliçkasy. Kon kon kon.

Boldy bäri özüm adam tapýan. Özüň tapýan soragam özüň tapýan. Soragam men tapýan ha. Boldy. Üstünlik arzuw edýän. Awa dadam sag bol. Ene indikide görüşýänçak. Boldy. Daway. Ene mähribanlar şulluk bilen jaňlaş gepleşigimizem tamamlap gutarýas. Indiki sanada görüşýänçak. Hoş sag boluň. Hökmäni ýagdaýda indiki san çykar. Amyrat mollaň YouTube kanalyna patpisat patpisat patpisat etmeli. Ony ýedigen wideo studiýaňkada podpisat etmeli. Jaňjagaza basýaň, jyrrk edip gelýär, dogry dälmi? Malades. Malades. Bildim gerek. Onam diňe YouTubada, Instagram sahypalaryna da podpisat etmeli. Istoriýalaryny günde görüp durmyň, täze çykmaly, indiki sazlarym täze. Bolýa, öçüräýin. Öçür. Boldy. Jaňlaş.